Bore da. Croeso cynnes iawn unwaith eto i'r gwasanaeth yma. Yn dod dim o'r shed weddi bore yma, ond o stafell ffrynt tŷ yn yr ardd. Eto ma' 'na ryw broblem technegol wedi bod so dwi 'di ail leoli i fewn i'r tŷ. Ond fel arfer ma' 'na groeso cynnes iawn i chi gyd ymuno gyda fi bore 'ma i weddio ac addoli ac i ymbilio dros anghenion yr holl fyd ac i wrando ar yr air a darganfyddwn yn yr ysgrythurau. Ond yn gyntaf, cyn i ni gychwyn ein gwasanaeth, mae yna un y ddau o gyhoeddiadau. Fel arfer, ar fora di Mercher, fydd yna cyfle i ymuno gyda ni mewn panad dros Zoom. Mae'r manylion i gyd ar ein tudalen Facebook ac yn, ac yn y cylchlythyr sydd yn mynd allan. Ond os ydych chi'n cael anhawsterau, cysylltwch â fi neu Richard am y manylion. Mi oedd yna fod um, craffu colled dros Zoom pnawn dy Mawrth hefyd, ond oherwydd digwyddiadau tu hwnt i reolaeth fi, dwi'n gorau ohirio hwnna tan y dy Mawrth dilynol. Dwi'n meddwl mae'r pumed ar hugain bydd hwnnw, ac am ddau o'r gloch yn pnawn a mae'r manylion eto ar y tudalen Facebook ar gyfer Caffi Colled. Os na, da chi'n gallu dod o hyd iddi, cysylltwch â fi, yna i roed manylion i chi. Ar ôl llwyddiant yr gwasanaeth Cymun yn Eglwys Dewi Sant ryw bythefnos, falla tair wythnos erbyn rwan, yn ôl, dwi'n colli trac. Um, yr un nesa fydd ar diwedd y mis yma, diwedd mis Hydref, uh, Hydref, diwedd mis Awst, ar y degfed yr hugain. Eto fydd yna ddwy wasanaeth, un am ddeg o gloch a'r llall wedyn am un ar ddeg. I wneud yn siŵr bod gen i ddigon o le i bawb ymuno mewn Cymun. Os ydych chi eisiau dod ymlaen a bwriadu dod yna, cysylltwch â fi neu Richard jyst i mynegi eich um, bwriad i ddod yna, a mae yna groeso cynnes iawn i chi. Felly, cyn i ni gychwyn, gadewch i ni ddistewi a cymryd eiliad i gofio be da ni am wneud, be da ni'n gobeithio derbyn a be da ni'n gobeithio rhoi o ganlyniad y gwasanaeth yma bore yma. Yng nghalendr yr eglwys ddoe oedd diwrnod i gyfio, gofio Mair, mam yr Iesu. Oedd yna gyfle hefyd jyst i feddwl ychydig am dan hynny hefyd yn ystod y gwasanaeth. Fel arfer, dwi am ddefnyddio y salm am heddiw trwy gydol y gwasanaeth, a'r salm heddiw ydy Salm 67, sy'n salm bach byr ydy hi, ond mae 'na doethineb i'w chael ynddi. So er mwyn paratoi felly, yr geiriau agoriadol o Salm 67. Bydded Duw yn ddigarog wrthym a'n bendithio. Bydd yr llewyrch ei wyneb arnom, Ac yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Cyn seilio'r byd, fe'n ddewisodd yng Nghrist i fod yn bobl sanctaidd. Yn dwyn i undod yng Nghrist ger ei fron a mewn cariad. Gras gogoneddus Dduw, yn rhad rhodd i ni yn yr Arglwydd. Cyn i ni glywed air yr Arglwydd, mae yna weithred o edifeirwch yn gynta', cyfle i ni edrych yn ôl dros yr wythnos a fu, i agor ein calonnau a'n eneidiau i'r Tad, i fod yn onest gyda'n hunain a'r Arglwydd Trugarog. i gofio pob peth rydym wedi ei gwneud o'i le ac i ofyn maddeuant. Trwy cydnabod ein pechodau a'n hangen am faddeuant, rydym yn gofyn i Dduw gymryd y cam cyntaf yn y cyfarfod hwn. Dwedydd y Salmydd. Bydded i'r cenhedloedd lawenhau a gorfoleddu, oherwydd rwyt ti'n barnu pobloedd yn gywir, ac yn arwain cenhedloedd ar y ddaear. Ac felly, trugarha wrthym, O Dduw. Rydym wedi pechu yn dy erbyn. Dangos i ni, O Dduw, Dy drugaredd. A dyro i ni dy iachawdwriaeth. Bydde di dduw ein tad fadda i ni a'n gwared oddiwrth ein holl bechodau, a rhoddi ni ras a nerth yr Ysbryd Glân. Amen. Bydde di'r cenhedloedd lawenhau a gorfoleddu, oherwydd rwy ti'n barnu pobloedd yn gywir, ac yn arwain cenhedloedd ar y ddaear. Amen. Daw'r darlleniad heddiw o lyfr y proffwyd Eiseia ac o'r Efengyl yn ôl Sant Matthew. A'r darlleniad o lyfr Eiseia, penod 56, o'r adnod gyntaf hyd at yr wythfed. Fel hyn y dywed yr Arglwydd, Cadwch farn, gwnewch gyfiawnder, oherwydd y mae fy iachadwriaeth ar ddod, a'm goruchafiaeth ar gael ei ddatguddio. Gwyn ei fyd y sawl sy'n gwneud felly, a'r un sy'n glynu wrth hyn, yn cadw'r Sabboth heb ei haelogi, ac yn ymgadw rhag gwneud unrhyw ddrwg. Na ddyweded y dieithryn a lynodd wrth yr Arglwydd, Yn wir, y mae'r Arglwydd yn fy nghwahanu oddi wrth ei bobl. Na ddweded yr Iwnich pren cryn wyf fi. Fel hyn y dywed yr Arglwydd, I'r Enuchiaid sy'n cadw fy Sabbothau, ac yn dewis y pethau a hoffaf, ac yn glynu wrth fy nghyfamod, y rhof yn fy nhŷ, ac oddi mewn i muriau, golgolfn o'r ac enw a fydd yn well na meibion a merched. Rhof iddynt enw parhaol nath torri'r ymaith. A'r dieithwraig sy'n glynu wrth yr Arglwydd, yn ei wasanaethu ac yn caru ei enw, sy'n dod yn weision iddo ef, yn cadw'r Sabboth heb ei halogi ac yn glynu wrth fy nghyfamod. Dygaf y rhain i'm mynydd sanctaidd, a rhof iddynt lawenydd yn fy nhŷ gweddi. a derbyn eu poeth offrwm a'i haberth ar fy ollor. Oherwydd gelwir fy nhŷ yn dŷ gweddi i'r holl bobloedd, medd yr Arglwydd Dduw, sy'n casglu alltudion Israel. Casglaf rhagor eto at y rhai sydd wedi eu casglu. Grandewch ar yr hyn y mae'r Ysbryd yn ei ddweud wrth yr eglwys. Diolch, a fo i Dduw. A gwrandewch rŵan ar yr Efengyl yn ôl Sant Mathew. Y pymthegfed pennod yn cychwyn ar y degfed adnod. Galwodd y dyrfa ato, a dwedodd wrthynt, Gwrandewch a deallwch. Nid yr hyn sy'n mynd i mewn i enau rhywun sy'n ei halogi, ond yr hyn sy'n dod allan o'i enau, dyna sy'n halogi rhywun. Yna daeth y ddisgyblion a dweud wrtho, A wyddost fod y Pharisïaid wedi eu tramgwyddo wrth glywed dy eiriau? Atebodd yntau, Pob planhigyn na phlannodd fy Nhad nefol, fe'i di-wreiddir. Gadewch iddynt. Arweinwyr dall i ddeillion ydynt. Os bydd rhywun dall yn arwain rhywun dall, bydd y ddau yn syrthio i bydew. Dwedodd Pedr wrtho, Eglura'r ddanag hon i ni. Meddai Iesu, A ydych chwithau'n dal mor ddi-ddeall? Oni welwch fod popeth sy'n mynd i mewn i'r genau yn mynd i'r cylla ac yn cael ei yrru allan i'r geudy? Ond mae'r pethau sy'n dod allan o'r genau yn dod o'r galon, a dyna'r pethau sy'n halogi rhywun. Oherwydd o'r galon y daw cynllunio drygionus, llofruddio, godinebu, piteinio, lladrata, cam-dystiolaethu a chablu. Dyma'r pethau sy'n halogi rhywun. Ond bwyta a dwylo heb ei golchi, nid yw hynny'n halogi neb. Gwrandewch ar yr hyn y mae'r ysbryd yn ei ddweud wrth yr eglwys. Diolch a fo i Dduw. Ffrwyth yr ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd, amynedd, caredigrwydd, haelioni, ffyddlondeb, addfwynder a hunanrheolaeth. Amen. Felly gadewch i ni ystyried y geiriau da ni wedi glywed bore yma. Pob hyn a hyn, mae'n amlwg bod dylanwad yr Ysbryd Glân wedi bod ar y rhai sy'n dewis pa darlleniadau i'w cynnwys yn y llithiadur, a mae heddiw yn un o'r dyddiau hynny. Ar ôl wythnos, ble mae'r wasg a Llywodraeth Prydeinig wedi bod yn defnyddio iaith cywilyddus a phryfoclyd i trafod achosion o ffoaduriaid yn croesi'r Sianel, mae'r geiriau proffwydol y proffwyd Eseia a geiriau'r Iesu, yn teimlo fel chwa o awyr iach a glân. Mae'r rhethrig yn ymwneud â'r bobl anffodus ar ein ffiniau yn afiach ac yn aflan, ac yn creu ac yn ysgogi casineb, diffyg parch a dyngarwch, ac yn arwain at agwedd hiliol a threisgar yn erbyn bobl estron. Nid stori newydd yw hon, wyth ar modd. Dros y pedwar mlynedd dwytha, bron i bump erbyn rwan, dwi wedi pregethu, siarad yn gyhoeddus ac ar y cyfrynga am dan y pwnc yma sydd yn cael ei alw yn argyfwng ffoaduriaid, ond sydd yn wirioneddol yn argyfwng dyngarol byd-eang. Nid yw'r niferoedd bychain o bobl sydd yn ceisio lloches yn y Deyrnas Unedig yn ddigon i cyfri fel argyfwng. Yr argyfwng yw'r un a orfodwyd nhw i ffoi yn y lle cyntaf. Ei argyfwng nhw yw hwn, a'n ymateb ni yn fethiant moesol a chyfreithiol i'r argyfwng yma. Nid oes yna ffasiwn beth a ffoadur neu ceisiwr lloches anghyfreithlon, waeth be mae'r papurau neu Mister Farage yn ddweud.

and supported by the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees. Mi oedd gan Prydain enw da am croesawu pobl yn ffoi rhyfel, trais ac erlid. Enw i fod yn falch ohoni. Be ddigwyddodd? Mae'n werth i ni wario ychydig o eiliadau yn edrych ar y geiriau a cofnodwyd gan y proffwyd Eseia. Na ddywedyd y dieithryn a lynodd wrth yr Arglwydd, Yn wir, y mae'r Arglwydd yn fy ngwahanu oddi wrth ei bobl. Fel hyn y dywed yr Arglwydd. a'r dieithriaid sy'n glynu wrth yr Arglwydd, yn ei wasanaethu ac yn caru ei enw, sy'n dod yn weision iddo ef. Dygaf y rhain i mynnu sanctaidd, a rhof iddynt lawenydd yn fy nhŷ gweddi, oherwydd gwelir fy nhŷ yn dŷ gweddi i'r holl bobloedd, medd yr Arglwydd Dduw, sy'n casglu alltudion Israel. Yng nghanol yr alltudiaeth ym Mabilon, yng nghanol bobl diarth ac estron, ymhell oddi wrth bob dim cyfarwydd â'i diwylliant a'i crefydd, mae'r proffwyd yn gweld gweithredoedd yr Arglwydd sydd eto i'w wireddu, a noddfa i'w bobl, ac i ddieithriaid. Duw alltudion ac estroniaid yw'r Arglwydd ein Duw. Haleliwia! Ond ydym ni wedi teimlo'n bell oddi wrth ein byd cyfarwydd dros y misoedd diwetha', yn ymnofio ar fôr estron, tymhestlog, a dim ond caredigrwydd cymdogion a nerth yr Arglwydd yn ein dal uwchben y tonnau? Da chi'n cofio'r panics wrth brynu papur toilet, pasta a blawd a hand-gel misoedd yn ôl? a hynny oherwydd ein bod yn gorfod aros adra, yn ein cartrefi saff braf am chydig. Mor sydyn mae'r wlad yma yn anghofio ac yn troi at barnu'n greulon bobl nad oedd gan dewis i swatio adra ac aros i'r storm pasio. Misio gras a mynedd weithiau. A diolch byth bod Duw yn maddau i mi am fod yn mor di a mynedd. ond mae o hefyd yn bendithio dicter cyfiawn sydd yn codi oherwydd dioddefaint ei braidd. Pan ddarllenais yr efengyl am heddiw, ddois ar draws y ddywediad dyma, Gadewch iddynt, arweinwyr dall i ddeillion ydynt. Os bydd rhywun dall yn arwain rhywun dall, bydd y ddau yn syrthio i bydew. Mae'r pydew yn aros amdanom, Os parhawn i ddilyn arweinwyr dall sy'n troi eu cefnau ar yr anghenus a'r bregus, mae rhaid i ni beidio â cau ein llygaid a pharhau mewn dallineb, ond yn hytrach agor ein llygaid yn lled-agored i weld y gwirionedd. A beth ddylen ni wneud felly? Mae'r proffwyd unwaith eto yn cyhoeddi air yr Arglwydd. Cadwch farn, gwnewch cyfiawnder. Oherwydd mae fy iachadwriaeth ar ddod, a'm goruchafiaeth ar gael ei ddatguddio. Gwyn ei fyd y sawl sy'n gwneud felly, a'r un sy'n glynu wrth hyn, yn cadw'r Sabboth heb ei halogi, ac yn ymgadw rhag gwneud unrhyw ddrwg. Mae'r pryder am beth sy'n halogi yn un cyson drwy'r ysgrythur, a'r ymateb clir gan Dduw bob tro yw bod ein gweithredoedd anghyfiawn a'n methiant i cadw egwyddorion y Sabboth a'r cyfamod yn creu halogrwydd. Ddywedodd yr Iesu yr un peth wrth i ddisgyblion ar ôl iddynt poeni am agwedd y Pharisiaid. Ei eiriau o mewn ymateb oedd, Ond mae pethau sy'n dod allan o'r genau yn dod o'r calon, a dyna'r pethau sy'n halogi rhywun. Oherwydd o'r galon y daw cynllunio drygionus a camdystiolaethu. Dim ond cipolwg o holl doethineb y Beibl sydd ganddom ni heddiw, ond mae'r cipolwg yma yn disgleirio golau llachar a'r calon Duw tuag at y dieithryn a'r alltud. Rydym, rydym ni, fel pobl ffyddlon, yn tueddu i chwilio am fendith yn ein darlleniadau ar y Sul. Ond weithiau, mae o'n fwy addas i ni cael ein herio ac i ni cael ein hatgoffa ein bod ni yn cael ein galw i fod yn fendith ein hunain i'r holl fyd. Os ydym ni am symud a bod yn y byd fel bendith i'r rhai sy'n dioddef, rhaid i ni gofio ein hetifeddiaeth a'n profiad ysbrydol o gerdded trwy'r anialwch, a bod Duw wedi bod yn cynnal trwy bob dim, a bod ganddom ni cyfle rŵan i rhannu ein braint ni gyda'r cenhedloedd. Ar Sul, i gofio Mair fam yr Iesu, Mae ei geiriau hi ar ymweliad yr angel a'r newydd am ei beichiogrwydd yn atsain i lawr y canrifoedd ni heddiw. Gwnaeth rymuster a'i fraich. Gwasgarodd y rhai balch eu calon. Tynnodd dywysogion oddi ar eu gorseddau a dyrchafodd y rhai distydl. Llwythodd yn ewynog a rhoddion, ac anfonodd y cyfoethogion ymaith yn waglaw. Dewiswyd merch ifanc di-rym tlawd i fod yn fam i mab Duw. Arwydd disglair i'r holl cenhedloedd am natur ac ewyllys Duw. Gadewch i ninnau uniaethu â'r ferch o Nasareth ac ymrwymo i weledigaeth yr Arglwydd a chroesawu ein rhan ni yn y deyrnas fel rhai sy'n amlygu Crist yn ein cyrff a'n heneidiau. Amen. Gadewch i ni felly droi at y Tad mewn gweddi. Gweddïwn ar y tad. Ar i'r eglwys fod yn un wrth dystio i'r efengyl a'i chyhoeddi. Gweddïwn dros bawb sydd yn gyfrifol o fewn yr eglwys am arwain, am ein hesgopion, ein diaconiaid, archddiaconiaid a ficeriaid, a phawb sydd yn gweinyddu o fewn yr Eglwys. Cofiwn heddiw'n enwedig y rhai sydd yn cael ei ordeinio fel diaconiaid ac offeiriaid newydd yn ein heglwys, gan gofyn am fendithiad ar eu gwasanaeth heddiw ac am eu gweinidogaeth. Gweddïwn arnat ti ein Tad, O Dduw, trugar ha. Gweddïwn am heddwch a sefydlogrwydd i'r holl bobloedd, a thros arweinwyr y cenhedloedd, gan gofio yn enwedig heddiw am bobl sydd yn byw yn Belarws, am heddwch a democratiaeth i fod yna. am ddiwedd ar y trais a rhyddid i'r protestwyr. Gweddïwn dros y rhai sydd yn diodda yn y Libanus, yn Beirut, ar ôl y ffrwydriad enfawr. Gweddïwn am bobl yr Yemen, yn diodda' yn erchyll oherwydd newyn a rhyfel, a Syria, a bobl De Sudan. A chofiwn hefyd am bobl sydd yn gweithio yn yr ysbyty yn Kisisi yn Uganda. Yng nghanol holl erchyllterau'r ddaear, mae'r salwch a'r haint o Covid heddiw yn bygwth llawer o fywydau ar draws y byd. Gweddïwn dros yr arweinir, arweinwyr sydd yn brwydro yn erbyn yr haint am cyd-weithrediad ac ewyllys i gweithio dros lles i bobl. Gweddïwn arnat ti, ein Tad. O Dduw, trugarha. Gweddïwn dros y claf a'r sawl sy'n dioddef a phawb sy'n gweini ar eu hanghenion. Cofiwn yn enwedig y rhai sydd yn sâl gyda'r haint o Covid 19, adra neu yn yr ysbyty. Y rhai sydd wedi derbyn newyddion drwg a canlyniadau profion, ac yn gorfod byw gyda cyflwr hir dymor neu yn gwynebu angau. Gweddïwn dros y rhai sydd yn gwylio drostynt ac yn poeni neu yn galaru. Gweddïwn dros ein gwasanaeth iechyd a phawb sydd yn cysylltiedig â'r gwasanaeth yna. Gweddïwn arnat ti, ein Tad, o Dduw, trigâr ha. Gweddïwn am fendith ar ein cartrefi, dros ein perthnasau a'n cyfeillion, a phawb a garwn, ymhell neu yn agos. Gweddïwn dros ein bobl ifanc, sydd yn gwynebu siom a methiant o nôl y llanast ar ôl yr arholiadau. Gweddïwn am dyfodol disglair iddyn nhw, ac atebion i'r cwestiynau, a canlyniad da i'r llanast. Gweddïwn am bobl sydd yn diodda oherwydd ei iechyd meddwl. Pawb sydd yn drist neu yn ofnus neu yn bryderus. Yn ei chael hi'n anodd i obeithio. Gweddïwn arna ti ein tad. O ddiw, trigar ha, Ac yn olaf, cyflwynwn ein hunain a phawb y gweddïwn drostynt i drugaredd a nodded Duw. A mewn distawrwydd rwan, byddwn yn enwi y bobl hyn i sydd ar ein calonnau o flaen y Tad. Da Tregarog. Derbyn y gweddïau hyn er mwyn dy fab, ein Gwaredwr Iesu Grist. Amen. A gyda'n gilydd a gyda brodyr a chwiorydd ar draws y byd trwy'r oesoedd, dwedwn gyda'n gilydd, Gweddi'r Arglwydd. Ein Tad, Yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddier dy enw. Dela dy deyrnas, gwneler dy ewyllys, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y maddeuwn ninnau i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni i brofedigaeth. Eithr gwared ni rhag drwg, gan nes eiddo tu'r deyrnas, a'r gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Da ni'n dŵad at ddiwedd ein gwasanaeth rwan. Byddwch yn eiddgar i gynnal undod yr ysbryd, yn rhwymyn tangnefedd. Holl alluog Dduw, a drychaist ar ostyngeiddrwydd y forwynfair fendigaid, a'i dewis ei fod yn fam i'th unig fab, caniatáu i ni, a brynwyd trwy ei waed, gael cyfran gyda hi yng ngogoniant dy deyrnas dragwyddol. Trwy Iesu Grist ein Harglwydd, i'r hwn gyda thi a'r Ysbryd Glân y byddor holl anrhydedd a'r gogoniant, yn awr ac am byth. Amen. Aleliwia, atgyfododd Crist. Atgyfododd yn wir, aleliwia. Bendithied Duw ni, cadwed ni rhag drwg, a'n dwyn i fywyd tragwyddol. Amen. Gobeithio gewch chi wythnos da yn llawn cariad a phresenoldeb yr Ysbryd. Ymwybyddiaeth y bod y Duw da yn eich dal chi yn ei law o. Byddwch wych a carwch eich gilydd. Amen.